Men häzir güne çenli beýtip garaşan ýerim ýok. Ýene üç-dört sagat garaşýan, ondan göň gaýdýan men. Garagul bardyr-da, soň bilen gaýdaryn, men-ä göreýin. Men oňa garaşyp näme o men? Gara saçym örüm-örüm. Garaşdyrmak boldy kärim. Tapaýmaýyn başga bir indi maňa garaş diýme. Bolma bir beýle betpäl. Men bir adam, meni söýjek gyzlar gyt däl, indi maňa garaş diýme. Emma ýene deni diýýär. Deň owruda ýanyp goýýar. Gaharymam ýatdy iýýär. Garaş diýseň garaşaryn, bagty biçi görüşerin. Öýkeletsem öýkeledäý, ilki özüm ýaraşar. Dogry dawally gülşirin. A gyz nätdi gyz bul oglan? Özä sowukda çagyran bolup, indem gelenok. Özüne kimdirin öýtýä diýsene. Maňa garaşdyran bol. Wah, özümden boldy da. Ýygyňda men-menden ýigitler ýanyp bişip köýüp ýörkä. Oňa köýki, muňa gaýky diýen bol. Indem garaşdy dur hoja. Indem hoja garyşyp duran bol aýdymlagy. Baram jigim bagtydan boldy-da, gowy ýigit, gowy ýigit diýen bol. Wiý, näme diýip durna men? A birden ýolda bir zat bolan bolsa näme? Geleýmezmika?

Wah, huşum ugrady. Mah bagşy meni gurşunça. Indikide men hiç saçak gaýtalamaryn. Me, daga getirdim şu gülü. Şu arman sen bolaýanda, ýogsam bir öýýän güderdim. Sag bol gülşim, sag bol. Taňry ýakadan gurşuny çar sag bol. Sag bol, sag bol. Sag bol, sag bol. Hany indi men Aýaz babasyz galdym. Aýaz baba näme gerek? Aý oglan, biz her ýyl täze ýyl agşamyny Uly dabara bilen geçirýärdi. Enemem her haýsymyza bir ýumuş tabşyrýar. Ine geçen ýyl gyýjigim garpamyk boldy. Ine bu ýylam men garpamyk bolmaly. Kim garpamyk bolsa Aýaz babany özi tapmaly. Hany indi teatrlarda-da bir Aýaz baba-da galan däldir. Gülsümjan, tapdyňmy sen Aýaz babany? Hany? Ine men Aýaz baba. Aý oglum! Sendenem bir Aýaz baba bormy? Özüňi aýnada bir gördüňmi? Näme dakgam bir dakgynsyň Aýaz babasyňda. Özüň gül ýaly edýän şony. Aýaz babanyň özi berkýär. Tortam gerek-ä. Tort bilen barsa bolýamy şu Aýaz baba? Hawa. Gulçulujam bir mesele barda. Näme? Ine agam bar-a agam. Şu toýumyzyň sähedi bar-a. Şu agam bar-a belli belli etdim haly haýallatdym. Özüme garsam menä howlugam oklan. Waý, agaň barsynda onda? Boldy men aýdýan agama. Agam barar. Ýöne bar-a, köplük bolup barmasynlar bolýamy? Diňe agaň özi bar. Boldy, boldy. Ýok, özi barýa. Aý, ýöne bar-a, Güjür. Waý, indi näme? Indi diýýän-ä, nesip bolsa biziň toýumyz bolar-a. Indi nesip bolsa doýursak diýýän-de. Şonda işimiz bar-a, penjegimizi ikimiz meňzeş iýýäs. Ýa bir girki sallaşmalydyr-da, Gülşirinjan. Diýjek bolýan zadym bar-a, eşik saýlap bilmändirler diýmesinler diýýän-de. Bile gidip saýlaýyn-da şu eşikleri. Aý, men görmesem, zat etmesem, nädip saýlaýyn? Gideli göreýli, häzir göreýli. Aý, men-ä utanýan-a. Aý, utanyp göräý sen.